Э, дәресләрне Аллаһ боерган булса, без дәвам итәбез. Э, бу инде мукаддима буларак без э, иншалла фикх дәресләрен укыячакбыз, намазның дөреслеген, кайбер бәлки дәлилләрне үтәрбез, кайбер дәлилләр кирәк булыр безгә. Ханафи мәсхабы бу мәсьәлә буенча яисә теге мәсьәлә буенча Нәрсә дип әйтә, ни өчен шулай дип әйтәләр һәм башкалар һәм башкалар. Бу мәсьәләләрне дә өйрәнербез. Кайбер вакытта теге бары тик хөкемнәр генә кирәк булыр, хөкемнәрне әйтербез, кайбер вакытта дәлилләр кирәк булыр, без дәлилләрен дә әйтербез, иншалла. Монда э, минем э, әйтергә теләгән нәрсә бүгенге көндә э, без беләбез, безгә билгеле, ике төрле мәдрәсә бар. Без аны мәдрәсә

Э, һәм дүрт мәзхәб билгеле. Дүрт мәзхәбкә иярүчеләр бар. Ә кайбер кешеләр әйтәләр, юк, Коръәнгә һәм сөннәткә иярергә кирәк. Ягъни мәзхәбкә иярергә гомумән кирәк түгел дип әйтәләр. Кайсысына иярергә кирәк соң? Кайсысы дөресрәк? Һәм ни өчен дөресрәк? Ни өчен мәзхәбкә иярә башладылар кешеләр? Ни өчен Коръән һәм сөннәтне ташладылар соң?

Ләкин Нәвәви мәзхәбе ул китереп чыкмаган, ул Шәфигый булып калган. Ибн Хаҗар аль-Аскалани шулай ук үзенең мәзхәбен э, китермәгән, барлыкка китермәгән, Шәфигый мәзхәбенә ияргән. Һәм күп-күп галимнәр, галимнәр булуына карамастан, ләкин мужтәһид дәрәҗәсенә

Бу дөрес юл, дөрес юл түгел, дөрес э, сайланган булган юл түгел. Э, әйе, э, мәсәлән, без әйтәбез, ни өчен син былай эшлисең, ни өчен, ни өчен син тегеләй эшлисең? Без кайбер кешеләр әйтәләр, менә Албани

Әгәр дә син Албани шулай дип әйтте дип әйтәсең икән, ул вакытта син Албанига ияргән буласың. Коръәни Коръәнгә һәм сөннәткә ияргән түгел, ә Албанига. Син әйтәсең, э, син кайчан белә, кайдан беләсең ул Коръәнгә һәм сөннәткә ияргәнне? Кем әйтте ул Коръәнгә һәм сөннәткә иярә? Үзе дип әйтәме? Ләкин бөтен мөҗтәһидләр Коръән һәм сөннәткә ияргәннәр. Имам Азам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх булсын, ул Коръән һәм сөннәткә ияргән. Имам Шәфи'и булсын, ул Коръән һәм сөннәткә э, ияргән. Имам Малик булсын, Коръән һәм сөннәткә ияргән. Имам Ахмад ибн Хамбал Коръән һәм сөннәткә ияргән. Ләкин алар мөҗтәһид дәрәҗәсенә җиткәннәр, ә Албани мөҗтәһид дәрәҗәсенә җитмәгән. Без кемгә алай булгач иярергә тиешбез? Албаниянең китабында язылгангамы, югыйсә, э, мөҗтәһидкә иярергә тиешбезме? Без, әлбәттә, мөҗтәһид дәрәҗәсенә җиткән галимгә иярергә тиешбез, аның мәзхәбенә иярергә тиешбез. Әгәр дә аның мәзхәбенә иярмибез икән, ул вакытта без ияргән булабыз мөҗтәһид дәрәҗәсенә җитмәгән галимгә.

Ләкин хәнәфиләр сөннәттән соң, әгәр дә фарыз бетте икән, фарыздан соң сөннәткә торалар һәм соңыннан тәсбих кылалар. Ни өчен болай? Киләсе дәрестә без аны өйрәнәчәкбез, иншалла. Хәзер э, азан вакыты. Аллаһ Тәгалә барчабызга да тауфик насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә барчабызга да дөрес булган чын галимнәргә ияргә насыйп әлесен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.